Rigathĩ wa Gacagua nĩ gũthurwo athurĩtwo nĩ andũ yes. na nĩkĩo ararĩ na ũrũme eh. wa gũtwarĩrĩria tondũ yeah. akua tũhũ yeah. akua gũtwarĩrĩria eh, tondũ maũndũ marĩa mahĩtanĩria na president nĩ maũndũ mana mm. akĩamba akĩaria ndeto cia kũmomororwo kwa mathare mm. na akĩrega ndeto ĩyo thĩinĩ wa cabinet mm. agĩũka akĩmĩrega publicly yes. ndeto ĩyo nĩ yarakarire president mm. tondũ endagwo ndeto ĩyo ĩkorwo ĩ- ĩ- ĩ- ĩ obici-inĩ yake Mm. gwacaragio maũru marĩa agathitangwo namo Yes. nake akĩũhĩga Mm. akiuga niĩ ndikũmomorera andũ Mm. ĩgĩcokio thĩinĩ wa State House Mm. na ministry-inĩ ya Mm. Kindiki Mhm. Kindiki nĩ wamomorera andũ Mm. na njĩra ĩyo ya mamomoreirwo nayo Mhm. na no wega Mm. tondũ nĩkuo makĩonire arĩ wega Yes.

Mm. Ak- nĩ megũkua nĩ wongire mũno Akĩaria ndeto cia Nairobi, Mm. kũingatwo kwa ngari cia andũ aitũ Mm. Nairobi. Mm. Nĩ waiguĩte rĩrĩa Ĩĩ, ngari na gũkĩrehe thĩna ciaingatagwo? mũno Akiuga andũ aitũ matikũingatwo Nairobi. yes Na akĩra Sakaja andũ aya nĩo matũthurire. Ĩĩ, na nĩ twamerĩire Na nĩ twamerĩire. Mm. Aracoka akĩrega ndeto cia Adani. Mm. koneo taito itũ Yeah. agakombe nayo mbia Mm. arugate mbeca mĩaka thate Mm. ndeto icio no cirarakaria president marigiti ararega ndeto ya marigiti Mm. atĩ andũ aitũ gũtuĩka atĩ nĩ mekũingatwo Nairobi tondũ rĩu nĩ- nĩ mũndũ witũ wothe ũrakĩingatwo Mm. ndeto icio nĩcio irarakaria president Mm. aratuĩka mũndũ no nginya athiĩ Mm. na arakararia president andå anya makä makigiria macehagwo kä rä a macehagwo oke njarĩrie wananchi Mm, na nĩo raia Mm. nĩwe thuraga andũ aya Mm. ĩgathuraga kũrũria mm, magatũra matũrumaga Mm. ĩgathuraga kwenya wathuku mm, magatũra marumaga andũ Mm. rĩu ta kũrũria rĩu ta kũrũria biũ biũ biũ biũ rĩ mm. kũrũria ũcio rĩ kä rå rä irwo ta ngaita rĩu kamũndũ kararuma andũ ũtukũ na mũthenya Mm. atĩ tondũ tu nĩ mũhe gĩtĩ kĩa mũmbunge Kũndũ gũkomanirio atumia matarĩ a mũndũ nĩwe ũmenyaga. Nĩwe ũramenya. Nĩtakoragwo ho. Ahunjia manyuire njohi nĩ kũrũria ũĩ. Nĩwe ũkũmenyaga kũrĩa mbirũ irĩ. Arĩa maunĩkire moko nĩwe ũmenyaga maraunĩkire magĩka atĩa. Atĩ arĩa makomaga. Na nĩ mũmbunge. Arĩa makomaga ngari-inĩ atĩ makiuma mũgithi ũtukũ. Nĩwe ũĩ. Nĩwe ũĩ. Na nĩ mũmbunge. Na nĩ mũmbunge. Ona wĩra raiya akamĩrutĩra wĩra rĩ. Na nĩguo Gatũndũ kwĩna thĩna mũingĩ Gatũndũ North. Ũngĩthiĩ ũkore gwĩ kũndũ gũtarĩ bara nĩ Gatũndũ North. Nĩ Gatũndũ North. Kũndũ kwĩna thĩna mũingĩ mũno. Ndiũĩ kana nĩ nĩ ũthiĩte kũndũ kũu ũkahungũra gatũndũ na ũthiĩ ũkone. Nĩ ndĩronire njamba ĩ haha tũkoretwo nayo ĩtagwo Njiji ndĩramĩra atĩrĩrĩ, nĩ ihũndũra gatũndũ na ũthiĩ ngone mũndũ ũyũ rĩ, tũthiũrũrũke itũra rĩu rĩake constituency ĩyo. Ndũĩ mũndũ ũyũ atũraga haha Nairobi? Wona gũtirĩ ũndũ ũĩ wa gatũndũ? Nona word. Mwĩroreri wa CMG TV nĩ ndoka na marĩtwa makwa no marĩ atĩ niĩ njĩtagwo Macharia wa Wairimũ the CMG himself. Ndoka nĩgetha twarie maũndũ ma bũrũri ũrĩa marathiĩ, twarie na rũthiomi rũrũ twaragia naruo, twarĩrie rũrĩrĩ rwitũ na Harĩa tũkinyĩte nĩ kũhiũ mũno na ndĩ na mũndũ wĩ haha, mũthuri mũrata witũ, nĩ ũkũigua ũrĩa woni wake ũikarĩte wa gĩsiasa, na ngwĩhoe atĩ wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno nĩgetha tũtwarane twĩ hamwe. Ona gũ share, tũraria na rũthiomi rũrũ nĩgetha tũkinyĩre andũ aitũ handũ hothe marĩ handũ hothe marĩ, thĩ yothe, nĩ getha rĩrĩ, tũkamenyaga tumĩte na kũ, tũrathiĩ na kũ, nĩ atĩa tũgũikara, nĩ atĩa tũtangĩka, na nĩ atĩa tũngĩka. Ndĩ na mũhecimiwa wa kuma Kabete kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mũgũga, etagwo Jimmy Kenyattĩ. Twĩ nake haha nĩ getha tũcambue maũndũ marĩa meho. Mũthenya wa hwaĩ, Rigathĩ Gacagua, Simba wa Mũrima, nĩ arang'aũranĩrio. abaitha sa nĩ arahagũrio Aciari a marauga Irungu. atĩa? kũrerwo atĩa nĩ kũhagũrũka nĩ kũng'aũranio Rĩu rĩ Eh, mũgĩkũyũ aigaga no kwega ona gũtarĩ kwega eh, nĩkĩo kuona tũgĩtheka yes ona kũhuana ũguo kũhuana yeah nĩ tondũ twĩna kĩheo kĩa muoyo nĩguo tu tũtingĩaga gũgĩtheka Mhm. no ti kwega ĩĩ no harĩa tũrera nĩ kwega twagei tũkĩgeithania no nginya Cia mbũri nĩ hĩa. tondũ cia mbũri nĩ hĩa yeah no ũrĩa maũndũ maikaire gĩbũrũri yeah ti kwega mhm nĩ tondũ eh, maũndũ marĩa tũrona mhm ma especially arata kwenda kũninana yes maũndũ macio nĩ matũgegetie Mhm. na magatũmakia mhm na ti kwega ona hanini yeah tũngiuga nĩ kwega mhm no tũhenanirie nĩguo na tiga tũtuĩka twĩna mathaa mm-hmm. ndũngĩatwĩkĩra rwĩmbo rũrĩa rwa kamarũ mm-hmm. rugaga ithuĩ na ithuĩ twarĩ kuo mm. na tũrĩ o kuo eh. tondũ rwĩmbo rũu rwarĩ rwega ithuĩ na ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya nguru tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuaya tũbanĩirwo nĩ andũ the nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyake rũgĩkũyũ ngai akiuria amaitha kura maitũ na tũrĩ tũkĩhanda kuo na no tũgũthiĩ na mbere gũkorwo kuo yes na nĩ ũĩ kenyatta nĩ atigire kĩrumi Mm. kũringana na rwĩmbo rũu Ĩĩ. rwa kamaru Ĩĩ. Atĩ ũrĩa ũkendia bũrũri ũyũ mbeca Eh. agakahũka matũ Eh. na rĩrĩa akagĩa ndaimono ũguo kamarũ aigaga Eh, kamarũ wa akagĩa wanjirũ ndama- nda- ndaimono kĩongo akagĩa ndaimono kĩongo Mm. cimumage thutha Eh. na ngwĩciria ndaimono icio nĩ igũtonya kũrĩ andũ aingĩ na na itaitonyete we na nĩ ta itonyete Eh. nĩ to- nĩ itonyete yes tondũ ũngĩrora biũ biũ biũ biũ biũ ambunge arĩa twĩ nao Mm. niĩ ndarĩ supporter wa UDA Yes. nĩ tondũ ndarĩ ũmwe Twarĩ believer. front line nawe. twarĩ front line Nĩguo twakĩrwo tu. nawe Mm. tondũ ndakĩrĩ believer na gwĩciria atĩ Mm. kũringana na ũrĩa president Ruto Mm. aragia Mm. na cioneki iria arĩ nacio Eh. na gũka kanitha-inĩ Mm. agagĩthoma Mwathani barati ya agocwo, Bible, eh. akaiga mwathani agocwo

we nĩ ũngĩmenya ciugo icio mũno harĩ irĩ yeah sure na twaigua ciugo icio mm. tũkahoteka mũno Nĩguo tũkona mũndũ ũyũ kana kiugo na Mm. nĩ wa ngai ah ĩni na nĩ wa ngai mũingĩ na Mhm. gũtirĩ handũ agoka tũhinyĩrĩrio kumbe nĩ nginya naco kehumba rwa ng'ondu Rĩu-rĩ, maũndũ marĩa tũrona tũrarigwo ĩ nowe kana no gũcenjanio anga nĩ acenjanirio we mũthuri tondũ no ngĩciria ũririkane ũcoke harĩa kabere Yes. rĩrĩa mũthũngũ endaga gũcolonize kana gũtwatha Mm. bũrũri ũyũ Mm. tondũ nĩoĩ mũgĩkũyũ nĩetigĩrĩte ngai Yes. mambĩte magatũma athũngũ aigana ona mageka research Mm. ya mũthũ ya mũgĩkũyũ Yes. makamenya mũgĩkũyũ Mm. nĩatigĩrĩte ngai mũno Nĩguo mũno tu. mũno mũno Mm, mm. na ũngĩmwĩra ndeto ikonie ngai Mm. mũndũ ũcio Mm. nĩegũtiga maũndũ marĩa mothe egwĩkaga Mm. na athikĩrĩrie ndeto icio Nĩguo. na rĩu mũthũngũ okire na bibilia Mm. na agĩũka na mũcinga guoko gũkũ kũngĩ okire na indo igĩrĩ kĩamba akĩonithia andũ kiugo ithuĩ tũrĩ a matu-inĩ na nĩkĩo ũiguaga nginya andũ aingĩ a Akorinto na Aindi makiuga ithuĩ mbũri na ng'ombe na mĩgũnda Gũtirĩ na wĩra nacio. itirĩ na wĩra nacio Ĩĩ. no ũrĩa merĩtwo nĩ mũthũngũ Matu-inĩ no mene mene. Gwitũ tũrarĩ a tũrarĩ matu-inĩ rĩu nake mũthuri ũyũ mũrata witũ Ĩĩ, ba- Mbinguni ni mbali bana. matu-inĩ ngwĩciria nĩ kũraihu Kũraihu. na gũgakinya andũ a nyingi mũthĩ ũyũ mũrata witũ Eh. okire na ndeto icio cia kiugo Mm. na tũkĩmwĩtĩkia mũno Mm, nĩ kũririkana mami ahũragĩra thimũ o thaa nyanya mm, na nuthu mm. kũhũrĩra ĩni aririkana kũhoera ruto Nĩ- ngagĩũkĩra Eh. tũgakĩhoera ruto Eh. na tũgĩkĩruta wĩra mũne- mũingĩ mũno arĩa twarĩ na na ũhoti yes tũkaheana ngari citũ nĩ ũkũmenya nĩ twaheanire ngari citũ nĩguo tũkaruta indo citũ tũgĩcituanga mũno tũgĩtuanga ngari citũ maramu-inĩ na nĩ getha tũrutĩre thirikari ya UDA Mm. na mũno president Ruto na nĩ ũkũmenya ũrĩa atũhũragĩra thimũ we mani nĩ atũhũragĩra thimũ na na twathi gwake breakfast akamba kũmĩhoera akahoera Nĩwe irio wega wahoyagĩra mũno irio, tukona- ona nĩ tũkuona bishop. mũndũ mwĩnyihia ona video nete ũguo Kumbe maũndũ maya mothe nĩ magacoka makorwo nĩ ma maheni. Aha. Ũndũ ũcio nĩ ũmakĩtie mũno Mm. na ngagĩa na ihinda rĩa gwĩcokera kwĩyũria Mm. ĩ kaĩ gũthiaga atĩa? He mũtumia ũraugire bottom up rĩ, atĩ nĩ kuoya mũndũ na igũrũ, mbeca citĩke. Na okorwo nĩguo, Arogote. nĩ ũyũ ona mũdavadi kwĩ hĩndĩ aigĩte na akainamania cuba Ĩ, akaiga bottom up anga nĩ bottoms up

Na tũkĩĩrwo mũthamaki Twarĩtwo Daudi nĩguo- tũmwĩta wa macati. tũhetwo tũmwĩtage wa macati ũcio nĩ wa macati Ĩĩ, Na thĩna- mũrevi. na thĩna ũyũ wothe na nĩ mũrevi na thĩna ũrĩa wothe wĩ kuo bũrũri Nĩwe ũrehete. nĩwe ũrehete Mm. atĩ bibilia ĩkĩiguo thĩ Mm. ũguo Mm. atĩ tũkona ciana citũ ciandĩkĩtwo mawĩra Ehe. nĩ tũkaigua betoro nĩ agwa Ũrugarĩ mĩhuko. nĩ tũkaigua ũrugarĩ mĩhuko Ĩĩ. maũndũ macio mothe kũrĩa atarirwo nĩ mũndũ mwa mwanake ũmwe university mm. maheni marĩa president ahenanĩtie mm. kũrĩa tuĩka nĩ maheni ngiri ithano magana merĩ maite na rĩ muoyo na rĩ muoyo na ndaramaka na rĩ mĩaka ĩrĩ ũguo tũtigĩtie angĩkorwo nĩ mĩaka ĩrĩ tũtigĩtie maheni mangĩ ta ngiri ikũmi na ithano o ta macio tondũ rĩu maita merĩ o arũgama nĩ ahenanagia na ndamakaga tondũ nĩ ũkũmenya mm. na ndeto ici tũciaragia nĩ Nĩguo tu. ũkũmenya ona hĩndĩ ĩrĩa in- ya inauguration Mm. nĩ atwĩrire atĩ he university tũrathoma online yeah na tũkĩheo tũratathi mm. leaflet in fact ona wifi twarĩ twĩkĩrĩrwo sarĩ mĩciĩ na university ĩyo yacokire gũtuĩka gũtirĩ Mm. tondũ ithuĩ twagĩciragia twarĩ tũingĩrĩte university yeah

atũhenetie ithuĩ nĩ atwĩrĩire nginya mawĩra Eh, Nĩũkũmenya. twerirwo nyũmba ya baba ĩna rumu nyingĩ atwĩrĩte nyũmba ya wa Eh, ĩna rumu nyingĩ Indo nyingĩ. nayo mũtikamake atwĩrĩte tũtikamake Eh. atĩ mawĩra tũgũkorwo twĩ no namo nĩ atũhũthĩrire ũru kwendia iria yatũhũthĩrire ũru kwendia ũru ũru iria. biũ na Mm. twakĩruta wĩra na nĩ ũĩ nginya ngari citũ ona tũtiĩkagĩrĩrwo maguta Mm. cigĩtuĩkanga Mm. nĩ ũĩ nginya ndagĩka ya mũico at- ona ndacokire ndagĩka ya mũico na nginya kadi cia gũthiĩ State House Mm. ithuĩ tũtiaheirwo Mm. twathire na njĩra ĩngĩ Eh, eh, ta- ta- na ndũkanĩrĩre tondũ ngarũ ya juni angĩkũigua angĩanji kũrĩra tondũ ngarũ ya ĩciragia nowe wahenirio ĩhĩ ngaru ya to- towe nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria ngaru ya junior tũrĩ aingĩ tũrĩ aingĩ twahenirio nĩ gũkira twakirire ona kĩmani ngũnjiri nĩ agũrĩte randi kurusa

Ngĩambĩrĩria na mũmbunge wakwa ũyũ wa Kabete, tondũ gakĩrigwo atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩkĩ kĩngĩgĩtũma atĩ president, na nĩũĩ wĩra wao, wĩra wa mũmbunge nĩ maũndũ matatũ, nĩ oversight, na representation, na kĩndũ gĩtagwo registration. Ũhoro wa gũthondeka mawatho, ũhoro wa kũrũgamĩrĩra aikari ao, na ũhoro wa kũ oversight president kũmũria ciũria. Maũndũ marĩa mahanĩkĩte bũrũri ũyũ, tondũ ta rĩu nĩũraigua ndeto cia Adani, Adani nĩoka bũrũri ũyũ, Mo, ahĩndĩ acio maretwo Adani. Yes. Atĩ nĩ maneo ũhoro wa Kentraco, ũhoro wa energy. Mm. Mayo saa, Energy. saa nĩo menayo. Energy, ũhoro wa thitima, Mm. tũrogotaga makĩria ma bilioni 21 Mm. mwaka. Mm. No rĩu nĩ arehe bilioni 95, Mm. arogote bilioni 21 Mm. mĩaka 30. Tũtonane na bilioni na itabaa. Ĩndĩ waigua mũndũ ũcio ũkoraga thũkũmĩte bilioni magana matandatũ. na ambunge na ruto e sawa Aru- na na ambunge itå me sawa atingĩũria kĩũria Ĩĩ. tondũ wĩra wao nĩ esa esa no rä gathä nä aroragia bro. haya ũka hena airport ĩ haha Ĩĩ. airport ona nĩyo ũhoro ũrĩa wa kũmakania mũno Mhm. araneo taitũ Mm. o mũhĩndĩ ũyũ Mm. taitũ itũ ya, ya, ya njomo kenyatta Yeah. athiĩ akombe rũni nayo Mm. arehe mbeca icio Yeah. Oyaga mbeca iria cioyagwo na irehaga birioni makĩria ma birioni 21, 22 o mwaka, Yeah. acioe mĩaka 30. Mhm. Na andũ a wĩra oke nao. Na mbeca ici tũtiramenya atĩrĩrĩ, ona ongania mbeca ici, Yeah. kana arĩthiaga kũrĩha rũni. Yeah. Kwoguo no oyage mbeca ici, Mm. na akarĩa akarega kũrĩha rũni, Mm. thutha wa mĩaka 30 Tũgatahwo. agoka gũtahwo. Mm. No ambunge matingĩũria kĩũria kĩũria ta kĩu. Ĩno nĩ ndeto ya SHA.

it's o- so unfortunate atĩ tawe kana tani ingĩnyitwo nĩ kaũndũ Mm. gakoniĩ mũrimũ Mm. eh, tũtigĩ ũrĩa kũngĩhanĩka na ngai Ngai atũgitĩre. arotũiguĩra tha mũno, Ngai arotũiguĩra atũgitĩre. tha. tondũ bũrũri ũyũ Mm. andũ aya nĩo matwĩrire Mm. atĩ biũ biũ biũ biũ atĩ meciragia mũthĩni Mm. atĩ hacora Mm. tũtiũĩ ka hacora nĩ adani Mm. Tũtiũĩ ka Hasũra nĩ acio rĩu maretwo indo, a Njoho acio maraneirwo Na thirikari, mbandi. andũ mena birioni ta Hena ithatũ. Hasũra ĩraneirwo kĩondo ĩtagwo mbandi. Ĩ, ĩyo nĩ Hasũra. Tondũ ona aratwĩrire ũtonga wake no birioni ĩmwe tu, ti Ĩ, mbeca ĩ, ti nyingĩ. mbeca nyingĩ. Ĩ Njoho, Njoho ithe ndaratwĩrire ena birioni ithatũ? Ĩ, Ũcio atakĩrĩ na mbeca nyingĩ. ĩ, no rĩu e obici. Na ndiũĩ ka kĩ- Macharia wa- wa Irimũ nĩ ũmenyaga birioni ĩmwe nĩ kuuga atĩa? I know. Birioni ĩmwe ĩngĩigwo haha, twĩrwo tũkue tũgĩtwaraga It's a nine digit. tũgĩtwaraga na makonia kuma rũcinĩ nginya hwainĩ Mm. kũruta haha nginya harĩa Mm. na makonia Mm. tũgũkinyia hwainĩ Tũgĩtwara. tũgĩtwara Mm. tũhũmĩte mũno bilioni ĩmwe ĩtarĩ thiru Mm. bilioni ĩmwe no ũrĩe ngiri igana o mũthenya Mm. mĩaka 27 ũtekũruta wĩra mĩaka ĩrĩa wĩnayo mĩaka 27 ũrĩage ngiri igana Mm. na ngiri igana wĩnacio nĩ kuga atĩa Kirigana no ũrĩage ranji Nairobi, ũkarĩa supper Mombatha, ũkanyua indo iria ũnyuaga, ũgakoma rumu ĩrĩa njega Mombatha, ũkoya ona mũrata ũngĩ ona korwo nĩ mũhiki mwega, na ngirigana itingĩthira. Wĩke ũguo mĩaka twenty seven, ĩyo nĩyo mbirioni ĩmwe. Icio wĩiguaga atĩ Reke tondũ seven nĩ tũgakorwo na njuĩrĩ ya hoiti biũ. Tũgakorwo na njuĩrĩ ya hoiti tũgakorwo twa. Tũ tũthuri twĩ ho man. Tũgakorwo twakũrire na Ngai nĩ egũtũiga. Mm, Ngai nĩ egũtũiga brother. Ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo. Tũkire tũrũĩre rũiya bũrũri. Na rĩu ithuĩ tũgakorwo kuo. Ngai egũgĩtũiga. Ngai nĩ egũtũiga. Rĩu rĩ, mbara ĩno ya rĩgathĩ rĩ, na na na gũkorwo kĩndiki nĩ ũyo nĩ oka rĩ, na kĩndiki nĩ ngwenda andũ aitũ mamenye atĩ ithuĩ tũtirĩ na thĩna na kĩndiki. Tondũ kĩndiki rĩ, no mwana ũmwe witũ thĩinĩ wa family itũ. no hena kandi ĩhithĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto gatagatĩ ga kweheria Rigathĩ na kũrehe Kindiki. Ndũrona we mũthuri ũyũ arendaga mũndũ ũtarĩmwĩraga ũndũ tondũ wa kũ appoint wo. Wa mbere, kuma o hĩndĩ ya kĩambĩrĩria no nginya thikĩrĩirie mĩario ya former deputy president tondũ rĩu tũramwĩta Tũramwĩta former. Yeah. Kaĩ ciaca nĩ icenjagia ĩ. Ũtukũ ũmwe marĩ. Ũtukũ ũmwe atĩ former deputy president

Handũ a Aroma ti mũndũ wa kũriganĩrwo. Tũtiriganagĩrwo Nĩ mbura. tũkiraga na tũkaohe- na tũkohera. Ĩĩ, no No ti tũtiriganagĩrwo. kũriganĩrwo. Ũũ na ndeto cia mau mau o na ũmũthĩ ũyũ. No tũciaragia. No tũciaragia Ĩĩ. na tũtikariganĩrwo na Na tũtiriganagĩrwo. no tugaga kĩmathi, mahĩndĩ make makarutwo. No tugaga Athikwo. mahĩndĩ ma kĩmathi. Tũkĩriganagĩrwo atĩa? Tũtingĩriganĩrwo. We no ũriganĩrwo nĩ 207 na kwahana. Tũtingĩriganĩrwo. Tũtingĩriganĩrwo. O na arĩa macirire kũrĩa Kĩambaa. Yes, we know. No tũri tũririkanaga Yes. na tũtikariganĩrwo Eh. kĩrĩa twĩkaga nĩ kuohera tuohagĩra yes na ndirire muthuri ungi atiriri atige kumaka ni eh, ni ni- ni mundu gwitwo thakayo kuregera muti iguru kuri iguru ni kuri nyoni ingi cietagwo ndundu na ni ithethaga mundu tukuigua ikigamba muti iguru na na tutigwikira cumbĩ riko etha gaitå ona nä meharä irie kwarä ria ndundu ithuĩ nithuĩ njũĩ atĩ atĩ atĩ ngai egwatha ndundu cirĩrĩre na ithethe Ithuĩ? thaka yayo na tũtigwĩkĩra cumbĩ riko Twaigua Ithuĩ? ithetha. Etererai tu. Ĩĩ. må ndå gwä two rigathä wa gacagua rä Mm, å ngä caka kuma o hau kabere rä mm. arehagwo hau akarutwo gĩtĩ-inĩ yes tondũ president Mm. ruto ũyũ twĩ nake Mm. nĩ abangĩte mathabu make yes okire atwĩhithĩire kahiũ nguo-inĩ mm. no ma- andũ matiamenyaga yeah tondũ ithuĩ agĩkũyũ twatua kwenda mũndũ Mm. tũmũhingũragĩra ngoro yeah tũkamwenda mm. na na tũkamũhĩmbĩria tũkamwĩrĩra ngona matimũ harĩa tũigaga na tũkamwĩrĩra ngona matimũ harĩa tũigaga ma tondũ nĩguo tũhuana yeah Rigathi wa Gachagua ũngĩceka kuma hau kĩambĩrĩria oyagwo akarutwo na nĩkĩo oyetwo e one term MP Mm. Mm. nĩetigagĩra aya angĩ No, okay. ũyũ arĩ one term MP neciragia nĩwe the least popular Mm. akĩrega kuoya Mm. a majority leader ũcio Kimani wa Icũng'wa akĩrega kuoya a nginya kindikita ũcio Mm. akĩrega kuoya acio othe Mm. akĩoya Rigathĩ wa Gacagua na akĩoya Rigathĩ wa Gacagua rĩ Rigathĩ wa Gacagua agĩkena mũno Mm. na akĩmenya nĩ oywo na no ahũthĩrire mbeca ciake na Mm. ndĩraigua ona matinamũcokeria Mm. na nĩ ũru mũno The 2 mũthuri- billion. mũthuri ta ũcio one thibitarĩ Ah, nĩ ũru kwanja maramũimbitire thibitarĩ tũtikũgweta nĩ cigana to Mm. no tũĩhe Ah. mbeca ciake Eh, makonia maigana ona we tũĩhe mbia ciake o tũkũria tũigana ona A- a- twa aingĩrĩire. mbeca aigĩrĩire mm. tondũ nĩwe watigĩirwo Mount Kenya region mm. eke siasa na nderibe rĩrĩa rigathĩ wa gacagua na we nĩ ũĩ ma mũthuri ũcio okaga nginya ũtukũ siasa okaga nginya mũthuri ũcio reke inde mwĩre agĩkũyũ aitũ reke inde mwĩre rigathĩ akua tũhũ

Nĩ Rigathĩ wa Gachagua ahũthĩra mbia ciake amũtua mũjumbe, amũtua MP. Na amwethera mũtumia. Acoka aima hau amwethera mũtumia. Amwethera, uga wega. Ĩĩ, amwethera mũtumia ũgwĩtwo Betty. Athiĩ amũgũranĩra. Na amwĩra Betty e sawa. Ĩĩ, amwĩra Betty e sawa. Athiĩ amũgũranĩra. ĩto um, nake mũtumia wa, wa eriki mm. agĩkoretwo ahurũka yeah. amuonera beti athiĩ amũgũranĩra mm. acoka nĩwe wa mbere kũruma mũthuri ũcio na kũmũruma ciugo njũru we eriki wa mũmbi mũhecimwa mm. tĩri wa gĩkũyũ mm. ũgũtũra ũkugagĩra wambũ tĩri wa gĩkũyũ mm. na wa mathera mm. kũu kwanyu mm. nĩ ũgũkũrega True. tũke he mũndũ gwĩtwo beti Mm. andũ acio ona mũngĩhĩtania ta rĩu we cmg andũ arĩa ma- mathoguo marĩa mathiaga gũkũgũranĩra Mm. ona mũngĩhĩngĩcana tondũ andũ nĩ mahĩngĩcanaga Yeah. tondũ tũrĩ andũ Tũrĩ andũ. True. he ndeto ũtangĩaria Mm. na he kiugo ũtangĩmera Nĩguo. athuri acio Yes. tondũ nĩo makũgũranĩra Nĩguo. mũndũ ũcio nĩ thoguo Mm. nake rigathĩ nĩ tho- nĩ ithe kwa wa mũmbi Mm. na mũndũ ũgwĩtwo Beti. Beti hĩ. No nĩo moya kamero marĩa mbere kũ- kũruma riga. In fact Beti augire nĩwe wetire ajumbe Nyahururu. Ĩĩ, Mm. Akamere ma impeach. Nĩwe werirwo nĩ mũnene. tĩri ũrĩa wa Mũrang'a na wa Mathĩra nĩ ũgũthũra Beti. Na nĩ ũkaigua ũrĩa gũgathiĩ. Rĩu tũrĩ o gũkũ. Tũrĩ o gũkũ. Tũrĩ o gũkũ nĩ ũkaigua ndeto cia Nĩguo Wamũri. nĩ Baali, wa gũkũ thĩ wambaga kũndiru nawe. Eh, Gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ. Ĩĩ. Nĩ ũkaigua ndeto cia Beti Mm. na cia Wamũmbi. Mm. Nĩ niĩ ndera we. Mm. Tũke he mũndũ ũgwĩtwo Kawanjikũ. Mm. Kawanjikũ arutwo Kĩambaa. Mm. O na Nĩ warĩ mwana nĩũkũmenya- wa bingo mathaa. nĩ ũkũmenya arĩ mũnyinyi wakwa thĩinĩ wa kĩama kĩa- kĩa- ndĩ- ndĩ- ndĩ coordinator wa Friends of William Ruto Kiambu Yeah. na Wanjikũ arĩ mũnyinyi wakwa Yes. arutwo harĩa akĩendia mĩtura ya ngũkũ Yeah. na mara ma ngũkũ andå ara ngå ca Rigathi- endagia mä tharigo ya ngå kå rigathĩ amwĩkĩra kambeini nginya andå maigaga nä må- nĩ- nĩ wa ithe wa- Mm. wa- wa- wa kawanjikå Ah, it's very painful. Andũ moigaga nĩ acoka gathii. nä we weka å guo Mm, na manama na må ndå å ngä ngå blame hau mm. nä må ndå å gwä two karen Nyamũ. nä ndä raiguire aria ciugo njå ru må no hwaä Mm, na hena ka video karathiũrũrũka ĩ. makä ina Ndiũĩ nake nĩkĩ areka ndasi agĩtĩ-inĩ ũguo Senate. Nĩ nĩ kũrĩa nĩ kuonga kĩara. Nĩ nyamũ nĩ ciana cia ũkora. Karĩ nĩ nyamũ we. Nĩ tũĩ. Nenge ĩyo nĩ nyamũ ya biũ. We wĩ nyamũ ya biũ. Nĩ tũĩ atĩ kĩama kĩama hihi no kĩrehe thĩna. Yes. No no Ĩ gĩkũria mũrũgamo waku tondũ wĩ nominated Yeah. no ndũngĩraririe Tondũ kũrarĩ na angĩ na matinaria. kwaria rĩ nĩ gũkira ngĩrakirire Mm. tondũ ndĩraiguire akiuga atĩrĩrĩ ciugo ciramakirie mũno Mm. ona gakima ndĩrarĩaga karamba kũrema Eh, Ona tũinaga na rĩgathĩ. Social Atĩ- media no one atĩ mbica. twainaga na rigathĩ Ĩ. na nĩ gũkwendwo tondu twainaga nake mm. niguo kwendwo president na nigwenda mm. gukumbure mwe president ruto mm. uricagura ucakage maturity mm. ya mundu mm. tondu acagurite mundu tari mugima uguo ni kuga atiriri mm. na njira nguhi mm. kana ni nyamu araigaga atiriri mm. twacagurirwo mundu tari mukinyaniru mm.

Mm. iria cia kũrĩa Nyandarua Ka- Mm. mwanake ũcio ũgwĩtwo kũrũria rĩ na kũ- nĩ gũkũgĩa na andũ na hena mũndũ ndĩrandĩkire ndĩramwĩra atĩrĩrĩ nĩ gũgũbatara kũgĩa na andũ mekũrogota indo icio ciothe kũrũri andĩkaga tondũ chapter 6 of the constitution ya Kenya ya 2010 yugĩte no nginya ũteithie office any public office no nginya ũmĩteithie nginya wĩ nja so mundu ucio ni no kuriumira ruhuho ndiendaga kumugweta muno urituma mundu ucio oneruo oneruo no arathe mundu ndiendaga kugweta mwana kio ehi ni mutwe muthuku eh. ni guthuka thukite mutwe kururia ni muthuku mutwe gutire mo postire wa posti eh, mundu na hakiri jigua kuma mutumia ora ni agurukire ni njiguite uguo mutwe wake e, ena gathina ka mutwe na no nginya acekwo ni madagitari tondu ni ukuona ni ukumenya ndeto iria koretwo akiandika

mm. tũrũgame rũrĩrĩ-inĩ twĩre rũrĩrĩ atĩrĩrĩ mm. we ndũrathiĩ wega mm. na haha rũrĩrĩ mũrahenio mm. na haha rĩ mũgĩrĩirwo nĩ kũrũgama ũũ mm. ũguo tũtingĩkĩmwĩtigĩra mũndũ na tũtingĩtigĩra kũrumwo mũndũ wothe wĩna hinya wa kũrumana rĩ ĩtĩkĩra gwĩtĩkĩra gũtũruma biũ na ndũkaigue thĩna nĩ eh, nĩkĩ nĩ nĩkĩ ngwĩre mm. tondũ twetigĩra kũrumwo rĩ tũtirĩ kũndũ tũgũthiĩ kũrumwo nĩ gũkĩhana ũrĩa mũratunyire rĩgathĩ gĩtĩ arĩhĩire thogora mũnene Mu- irumira irumira njambanio nĩ irio cia mũgendi Weheraga, tũkĩrĩ agendi atũrĩ agendi atĩrĩrĩ baba Ah, no kũhoteke kweherio kwa rĩgathĩrĩ nĩ kandi ĩrĩa yathakagwo na nĩ nĩ ndĩrerirwo he mũthuri ũrahũrĩire thimũ na reke ngũgwete haha baba witũ Ah, na aranjĩire niĩ ndĩna makĩria ma mĩaka 60 ekũrĩa mũrĩmo etagwo mzee fulani Mzee fulani ũranjĩrire atĩrĩrĩ, atĩ ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ, na ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ-rĩ, ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ ũmenye ti andũ a Kĩambu. Tũraria ũhoro wa andũ a Nyĩrĩ, Kĩambu, Nyandarũa, Mũrang'a, Kĩrĩnyaga, Embu, Mĩrũ na Tharaka. Acio nĩo metagwo Mũgĩkũyũ. Acio nĩo andũ arĩa a nyũmba. Ĩyo nĩyo gema na tiga Mũgĩkamba agĩtindatindĩkirwo haha e ho. No nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wa Ngai, ũrũmwe ũyũ-rĩ, nĩguo ũtũraga ũcaragio ũrĩa ũngĩ momoka. Na kĩrĩa kĩratũma mwana ũmwe witũ agũthwo ũngĩ oywo-rĩ, nĩgetha mwena ũmwe wa kĩrĩma-rĩ, ũrĩa maranjĩti gwĩta West-rĩ, ũtuurwo, wone ũũrĩa wa East-rĩ, nĩoya gĩtĩ kĩa ũyũ. Rĩu mbaara yanjĩrĩrie within, nĩgetha tũgĩkinya 2027-rĩ, Ruto nĩagakorwo agayanĩtie kura ciitũ icunjĩ. Wa mbere, Ruto, President Ruto, niĩ ndeka mathabu, na ndirĩ mũrathira. Nĩũĩ nĩnjugaga tũmaũndũ tũingĩ na tũkoneka. 2027, Deputy President ndagakorwo e wa kuuma Mount Kenya. Na nĩkĩo arenda kwamba gũtũgayania biũ. arenda gũtũgayania tũhũrithanie na gũtũmenithania tũhũrane mbara yes tondũ mũgĩkũũ nĩ amenyekire atĩ ciringi ĩngĩoneka mm. na mũndũ ũngĩerĩka kũnjĩra wa, wa kabira ici ciana gũkũ rũgũrũ Mm. akĩnjĩra atĩ mũgĩkũũ angĩenda kũmenyekana nĩ akuĩte Mm. gũithia mbeca thĩ Eh. atĩ arega kwĩnyagunyia kana Mũrĩa nĩ nĩ mũrwaru mũkuũ. biũ atĩ mũndũ ũcio ũmenye nĩ mũrwaru nĩ twamenyekire twendete mbia mũno gũkĩra andũ aya makoragwo na gũkũ Koinange. Ĩĩ. Na mwendwa rĩu witũ wa mbeca atĩ nĩ ũkũraga mũrũ wa nyũkwa nĩ ũndũ wa mbeca. Atĩ nĩ ngũigua CMG ũgĩbangĩrwo kũragwo. Imagine man. No tondũ nĩ ndĩmũigĩrĩre mirioni ĩmwe haha rĩ. Ndirĩ ũndũ itangĩka. Ndirĩ ũndũ itangĩka. Njoe mbeca cia thakame ngarĩe. Na nĩ ndĩrandĩkire handũ ndĩramera Tondũ nĩmũrarĩire mbeca cia thakame inyuĩ ambunge, Yes. mũtigĩtie step ĩmwe rĩu Mm. o ya kwĩka na mwĩ- na mwĩke ta ũrĩa Judasi ekire, Mm. tondũ arĩkia kũrĩa mbeca cia thakame Mana kwĩithe no kwĩita eitire. Andũ aya mũrarĩire mbeca cia thakame nĩ mũkwĩita. Nĩ mũkwĩita? Tũmere ma. Ĩĩ. Ĩĩ. Na mũcoke mũtũrĩke ndatũrũ.

kabira ici ingĩ kana tũgũtwarwo Guantanama we nĩ ũrĩmeka andũ nĩ maragĩikio nginya na gũkũ kware na gũkũ kware na gũkũ mũtigatũtware kware ithuĩ twĩna wĩra mũingĩ mũno wa kũrutĩra rũrĩrĩ Ithu- ithuĩ no tũgaga kwaria kwaria ma ithuĩ tũtirĩ na na itema ũũru rĩa kanua ti rĩa banga ithuĩ tũtirĩ na ũũru ti na ũru na mũndũ no no nginya twarie maũndũ ona maya mega. mwatũhinyĩrĩria to tarĩu taigua thitima atĩ tokenie mweraima ciringi thate no wega Ĩ, ona ona kuria uga atĩ nĩ mũkũrĩhia pay bill tũtirĩ na ũhoro na ithuĩ

Andũ acio Atũmĩraga- mambũrũrũkaga othe makauga ũyũ nĩ witũ. Na hĩndĩ ĩyo gũtirĩ opposition kana thirikari, manyitanaga othe maga support ũmwe wao, Mm. makauga ndekũhutio Mm. na ndekwarĩrio. Mm. Nĩũra- nĩ- Ona majaji marĩa manahutio ma mwena ũrĩa, Mm. kana mũndũ wĩ thirikari-inĩ, nĩũraiguire ũ- eh, to- to- toyũ wĩ- wĩ- wĩ Auditor General, ũ- Mũgĩthi, Andũ othe magokĩra kana nĩ a opposition kana nĩ a kĩ. Nĩ ũraiguire Inspector General ũyũ akĩhutio na nĩ igoti rĩa mũtuĩra nĩ ũndũ wa kwaga gũthiĩ igoti-inĩ. Athiĩ thĩinĩ marokĩra mararĩrĩria. No ithuĩ gũkũ Gĩkũyũ nĩ ithuĩ twĩ mbere. No kuo tu atĩ we wahutio CMG gũtirĩ mũndũ ũngĩkwarĩrĩria. Kenya atĩ ahutio. Ona ũrateng'era na kahiũ. urateng'era na kahiũ ndarora na kũngĩ gũtheca mũgongo kũraga biũ hau hatigarĩte Eh. ugaga kanyanga shingo bado wanapumua Mm, ũngĩrora andũ arĩa twekagira campaign mm, kana arĩa twekaga nao campaign mm. ta rĩu MP wa gũkũ gwitũ ithe ti ndetagwo wa macukuru yes gĩthua ũkore majority leaders ithira kĩrĩ o hau Ũgũkorwo nĩ- gĩthua nao nĩ ekũrehe mũtu Gĩthua nĩ wa- mũtu no nginya arehe. Na rĩrĩ nĩ mũrehagĩra mũtu. Ĩĩ, ũkorwo nĩ majority leader ũyũ, ũkorwo nĩ women rep wa Mũratha, Mm. ũkorwo nĩ ngavana wa Matangi, andũ acio othe kwagire mũndũ ũngĩmenya atĩ wĩra ũrĩa twarutire matũhe mawĩra. Na gũtiarĩ UDA rĩu twamĩtuire ĩrĩ. Na nĩ ithuĩ twatue Na UDA. niĩ ũkũhe ũndũ njiguaga atĩ itakahota kwĩyohera na Ngai andeithie. Nĩ gwĩkĩra UDA campaign ĩtongoretio nĩ Ruto

nĩo me thirikari-inĩ. Ndaigua ona gĩtĩ kĩa majority leader gĩkũneo mũndũ ũgwĩtwo MP ũyũ wa Rarieda, etagwo atĩa? Otiende Omollo. Ndaigua nĩwe ũkũneo. Na nĩndatukanĩrwo mũno tondũ ndarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ thirikari. Ĩĩ, ndaigua nĩwe ũkũneo gũtirĩ ũndũ, ĩĩ thirikari ĩragĩtwo ya broad based. Ĩnenehire? Angĩkorwo nĩ njoho ĩ thirikari-inĩ rĩ, mĩnĩsta rĩ, CS njoho. Nĩ CS ũmũthĩ. Na ambadie hau. Ah, no no hoya ũndũ ũmwe gĩtĩ gĩkĩ kĩrarĩ na kĩdiki kĩa defense gĩtikaneo anake aya maihũrĩte marũrũ na ruo na kwĩrĩhĩria matigũĩ tũragĩra anake aitũ othe na marahũra andũ a rũrĩrĩ rwao Ah, niĩ ndĩraigua akĩhota kũneo majority leader. Ah, gakĩrĩ mũgĩkũyũ wanyu. Ui. tweterere wĩ reka thirika- twetereire ngai wĩ thirikari anga thirikari twetereire ngai brother tweterere tũtiũĩ na angĩkĩrĩra no wega tondũ ona ithuĩ rĩ nĩegahota gũtuoera njeci njeci na NYS na kĩ na thigari makĩandĩkwo mawĩra nĩgũgĩtuĩkaga kabete na gĩkũyũ nĩikuhanĩrĩirie nĩ cia nyina ũmwe ona cia akĩrĩ ĩmwe ũraria ũhoro wa ũ hĩ oya atware kũ Is he approachable? He approachable. Is he friendly to the people? Eh, atigara thirikari ndukagirwo hwainĩ rĩo ah, thirikari rĩorire mararutire gacagua nginya thibitarĩ mani ndore makua nginya nginya bendera na thigari ciothe ciarutwo ekareni thibitarĩ ngari cieherio nä aragäthire nacio thibitarä mm. oyanä rwo rä mm. harä ararä aga irio rä mm. aheherwo nĩ mwĩrĩ-rĩ, arĩa oyanĩirwo araikio o ngari ici cia thirikari, cirakĩmũtwara o Karen Hospital, tondũ kũratuĩkire nĩ thĩna wa gĩthũri, tokorwo nĩ ngoro ĩrakĩhũra mũno tũtiũĩ. Ĩ tondũ ũkũigua Karen Hospital nĩwĩthiraga na maũndũ ma ngoro. Nĩ shock nene. Mm, ũngĩtara thogora ũrĩa mũthuri ũcio arĩhire rĩ hwaĩ na thoni iria mamwĩka na kũmwanĩka mamwanĩka ma mamwanĩka mamũhumba mamũruta nguo ciothe na wĩra macoka mamũtunya na wĩra nĩguo mamũhũthĩra kũruma uhuru na to kũmũtunya wĩra Na nĩo- macoka matigĩra njata yake ya gĩsiasa ndagatuĩka nginya chairman wa mũnanda tondũ gũtuĩka chairman wa mũnanda ndũngĩtuĩka o impeached tondũ it's a public office. Nĩguo kũragĩtuĩka ĩno, nake Ngai nĩ wa maũndũ maingĩ-ĩ, nĩ kũratuĩka atĩ mĩaka ikũmi-ĩ, no magoti maitũ tondũ tũreciria mahota kwaga gũkĩheo mbeca mũno-ĩ, ĩ ta ici. Ĩhĩ magoti, magoti rĩ, judiciary nĩ ĩrũgamaga, ona marakĩrehete CS, judiciary ĩrarega? Judiciary rĩ, hau tũtikwaria mũno, judiciary nĩ ngoretwo ngĩmĩ observe na ngona nĩ ĩra take

Eh, no kana mamũcere- rũciũ Mm. egũkorwo e mũcũe Mm. eh, magagĩcoka magĩthi na macu nĩ mararĩkĩrĩirie ngathĩti hwaĩ eh, matigũkĩa ngathĩti ya ya- eh, nĩ magathĩti atĩ ĩkwandĩkwo ũmũthĩ ũtukũ To- mararegire kũgathĩti hwaĩ Ĩhĩ. rĩa arutwo Rũcinĩ rĩu matikĩandĩkire Rigathĩ nĩ akĩrutirwo na rĩtwa nĩ rĩkĩneanirwo mbunge rĩa assembly rĩkĩarĩrĩrio. Rĩu mamũhĩtũkia rĩ, rĩu agathĩtwo ningĩ ũtukũ. Koguo rũciũ njuma rĩ, nĩ agakorwo akĩhĩtithio nĩgetha gũgĩkinya Jumatatũ rĩ, magĩthiĩ na president Mashujaa. Nake mũthuri ũcio agũgĩtuĩka wa yes sir tondũ arĩkĩaragia ũ ndũrĩ na gĩtĩ gĩa kũnengerwo ũngĩũka ũnengerwo gĩtĩ rĩ ũngĩkiugaga atĩa ũngĩ ta rĩu ũngĩra baba wanjũ ũngĩre ndĩroragire nyũkwa ndĩrakuoya tondũ we nĩwe mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ ũikarage haha no aria ũngĩmenya nĩaroragire nyũkwa ndũngĩaria na athiĩ kwaria agĩkwĩra no nĩ ndĩroragire nyũkwa nĩ ũndũ waku we ũikarage haha ndũngĩaria rĩu ũrĩkiraga ki ũngĩgaĩrwo ũhetwo kamũgũnda o hau nja kwanyu rĩ Nĩ mũthee wanyu rĩ, kũndũ kũu rĩ, wee gũtirĩ hĩndĩ ũngĩũkaga ũnyuĩte macohi ũkambia kuga gũkũ nĩ gwakwa, tondũ baba wanyu nake tondũ nĩ mwene nĩ mũri, atĩ gũkũ nĩ gwakwa, nake baba wanyu nake baba wanyu mwena ũrĩa no araiga atĩ gũkũ nĩ gwakwa, aca wee nĩ ũgũthiĩ, wathiĩ warĩo ũgokana ũgoka ũkirĩte Eh. na waigua thoguo akĩaria Ũgakira ki. ũgakira ki Eh, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ yes. nake mwe professor Kindiki Mm. gitĩ nĩ kũrĩ waneyo Eh. na ndanamenya kũrĩa keima Eh, erwo rĩu we nĩwe deputy president eh, rigathĩ wa gacagua nĩ gũthurwo athurĩtwo nĩ andũ yes. na nĩkĩo ararĩ na ũrũme Eh, wa gũtwarĩrĩria tondũ akua tũhũ yeah. akua gũtwarĩrĩria Eh, tondũ ma. maũndũ marĩa mahĩtanĩria na president nĩ maũndũ mana Mm, akĩamba akĩaria ndeto cia kũmomororwo kwa Mathare mm. na akĩrega ndeto ĩyo thĩinĩ wa cabinet mm. agĩũka akĩmĩrega publicly yes. ndeto ĩyo nĩ yarakarire president mm. na tondũ endagwo ndeto ĩyo ĩkorwo ĩ obici-inĩ yake mm. gwacaragio maũru mm. marĩa agathitangwo namo ake akĩũhĩga mm. akiuga niĩ ndikũmomorera andũ ĩgĩcokio mm. thĩinĩ wa state house mm. na ministry-inĩ ya mm. kindiki mm-hmm. kindiki nĩ wamomorera andũ mm. na njĩra ĩyo ya mamomoreirwo nayo mm-hmm. na no wega mm.

Mm. Ak- nĩ megũkua nĩ wongire mũno Akĩaria ndeto cia Nairobi, Mm. kũingatwo kwa ngari cia andũ aitũ Mm. Nairobi. Mm. Nĩ waiguĩte rĩrĩa Ĩĩ, ngari na gũkĩrehe ciaingatagwo? thĩna mũno Akiuga andũ aitũ matikũingatwo Nairobi. yes Na akĩra Sakaja andũ aya nĩo matũthurire. Ĩĩ, na nĩ twamerĩire Na nĩ twamerĩire. Mm. Aracoka akĩrega ndeto cia Adani. Mm. Kũneo taitũ itũ, yeah. agakombe nayo mbia, mm. arũgate mbeca mĩaka thate. Mm. Ndeto icio no cirarakaria president. Marigiti. Ararega ndeto ya marigiti. Mm. Atĩ andũ itũ gũtuĩka atĩ nĩ mekũingatwo Nairobi tondũ mm. rĩu nĩ mũndũ witũ wothe ũrakĩingatwo. Mm. Ndeto icio nĩcio irarakaria president. Mm aratuika mundu no nginya athie mm. arakararia president andu anya makimakigiria macehagwo kiria macehagwo mm. container ni irekererio na ageka mucemanio nao Maũndũ macio atĩ nĩmo marakarĩtie president biũ tondũ twamũria kĩrĩa kĩraka atĩ ũronire ũira ũkĩrehwo nginya mĩgũnda agũrĩte atatuĩkĩte mũmbunge? 2015 ndarĩ mũmbunge nginya wa Mathioya. Macoke mauge atĩrĩrĩ, niĩ ndirĩ ndona wana wa gĩthemba gĩkĩ atĩ atĩ atĩ atĩ maraiguĩra tha ciana cia ndigwa. nä ciana irä kå cia ndigwa irathiä te gå complain we nä ũronete mwana wa mũrũ wa nyina Bandĩrito. thĩinĩ wa gacagua kana mũtumia wa kaga matarĩ bũrũri ũyũ nĩ ũramonete magĩthiĩ atä magä thiä gå kũrĩ complain rigathĩ wa gacagua ũrĩa- ndĩritũ wa gacagua brother yake atigire gaya wega mũno Yeah. na ahurũkie ũhoro kũrĩ arĩ Mm. na nĩ ũru mũno gũkagĩria ngomi na maũndũ na nä å matarĩ gwati må no kå ingagä rä ra atä tondå wa ciaca å kaingä ra må ciä wa må ndå må thiä må kaå hake gä ko mukaingira nginya background na kuria kuri andu makuite muririkana giciana ni ciakuirirwo anga mumerage ni matunyirwo indo matatunyitwo muthuri ucio andikire wiru e thibitari kuria ngeretha na agitigira muru wa nyina akimwira niwe ukagaya indo ici na agicoka akimwira akimuhe percentage iria amuheire na akihe nginya mutumia wa rigathi mm. na wiru ni nyandike thiini wa public domain no andu aya macoka mona Ndeto. Mathi magathogothe kwene. Magathogothe, na gũtirĩ mwana wake, tondũ tũngĩrakĩonire ũira mwega tũngĩrakĩonire ciana cia. Ikiumĩra ikiuga, Nĩ wega, nĩ mwatũnyitĩrĩra. Nĩ mwatũnyitĩrĩra. Nĩ mwatũteithia. Nĩwe ũtũtunyĩte indo ciothe. Ndona mũndũ ũgũthũire ũrĩa ndona. Ũrĩa eragwo no ta mũrogi. Naguo. Ta rĩu ũhoro wa mũkawa ta ũcio wa Vipingo tondũ nĩ tũrakĩiguire. Mũtusi aroririo wega mũno. Mm. Shares ciothe cia cia mũkawa nĩ cigana? Nĩ ngiri ikũmi. Nĩ ciaũ? Nĩ cia estate ya eh, ya Ndĩritũ. Ya Ndĩritũ. Mm. No anake arigathĩ makaheo matuĩke manager. Mm, o director ciara 12 o to ũrĩa ũngĩtua gũthiĩ rũraya kana mm. ũtua gũthiĩ handũ mm. eh, thabarĩ ũndigĩre tũnyũmba tũrĩa twaku ngũrĩhagĩrie. Mm. Kanyũmba wandigĩra ngũrĩhagĩrie kaciatuĩka ciakwa. Ũguo nĩguo harĩ mm. thĩinĩ wa aya yeah. ciana mm. cia rigathĩ gũtuĩka managers mm. a, a mũkawa ũcio no rĩu rĩ tondũ o toguo waiga mũndũ ũgũthũire no ta mũrogi rĩ mm. andũ aya ambunge aya aitũ manama nama nama nama na tĩri ona twamahĩtĩirie kũ tondũ ithuĩ tũtiamatũmire makaigata rĩgathĩ rĩ

Andũ acio othe nginya o na Sorei. Mũkarũgama mũkauga atĩ nĩaririe ũhoro wa Asia, na Ruto we mwene arathiĩ Mũrang'a akaria ũhoro akera Mũrang'a atĩ nĩo shareholder arĩa anene thĩinĩ wa thirikari. Rigathĩ arĩ o nĩ gũtuĩka mũndũ wa kwaria ma na gũkorwo atĩ nĩ mũndũ ũngĩkararia. We ti wa kuga yes sir. Wamũrehere gĩkombe gĩkĩ nĩ egũkũria atĩrĩrĩ, Hĩ! ĩĩ nĩkĩ gĩ thĩinĩ Ya. no aya ma- ona- Kũhuria. ona mangĩrwo kai mũrute nguo Ĩĩ. hamwe na ciana cianyu na atumia anyu mekuga Mekũruta yesa ciothe. yesa yesa nĩ waiga wega tondũ nĩ- ũngĩ- ũngĩenda kũmenya ũhoro Praise and worship. Nĩguo ũngĩenda nĩguo kũmenya metagwo. nĩguo metagwo ũngĩenda kũmenya ũhoro Buda ũyũ- ngũtũme. ũngĩenda kũmenya ũhoro ũyũ nĩ wa ma rĩ nĩ atĩ hĩndĩ ya finance bill mahĩtũkirie rĩ metwo state house president amerega rĩ nĩ rũhĩ mahũrire o nĩ mekũhĩtũkĩtie nao nĩ mekũhĩtũkĩti ũyũ amegũithia na nĩ kũmakaranga aramakaranga kwĩ raia nakĩo onire magĩũka maka- makahũrwo nĩ raia makĩhũra rũhĩ Andũ Bunda! acio- andũ acio atie mũndũ biũ biũ- ndeta bunda andũ acio biũ biũ biũ biũ

Thitima tũkwambia kũrĩhio ciringi ithano mm. tokeni. Maguta tũrĩgũraga ciringi 8 lita. Maguta tũkwambia kũgũra ciringi 50 lita. Mũtu ũkwambia kuma ciringi 30. Ona thibitarĩ tũkwambia gũthi tũhũ tũtekũrĩha. Ngaci ĩkwambia kuma magana merĩ. Rigathi akĩinũka. Bara ciothe cigũgĩkĩrwo rami kuma rũciũ. Mbeca tũgũkĩambia gwĩkĩrwo na Mpesa nĩ thirikari. Ũcio ũkwandĩkĩte ndarĩ kuo hĩndĩ ya Gacurie. Andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩ ya Gacurie gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wathurire Ruto. I can tell you for sure. Wee nĩ ũĩ twathiaga kũrĩ andũ arĩa akũrũ akũrũ magatwĩra anake. Mwĩna ihenya rĩingĩ mũno. Horerai, nĩ twaigua ndeto cianyu no. Ma andũ acio akũrũ akũrũ nĩ maregire ũhoro wa Ruto. Maregire?

Hey, ĩyo twa twathire ũthoni na ihĩ nĩ kũigaga Hey. aigaga twathire ũthoni na ihĩ Eh, ciathiĩ kũrĩa cikĩrumana na igĩthuria na igĩthuria na tũgũthiĩ twĩ ũthoni we mũhiki tũtingĩneo nĩ ndemethiũ inĩte rwĩmbo rũu rũu ti rwakwa nĩ rwa ndemethiũ mũhiki tũtingĩgeneo na hurũke ũhoro rĩu marenda gwĩkĩra mĩaka mũgwanja

ona mũndũ ũgwĩtwo kũrũria ũcio na araurĩirwo nginya onake araugire ndabataraga ground na ndabataraga kũigua rĩa raia rau aigire ground nĩ mũbataraga na mm. gĩtũmi kĩa mari ũguo mena ũru ũguo nginya kwenya rĩ mm. andũ aya merĩtwo gũtirĩ gĩthurano 2027 tondũ watho ũcio ugĩte atĩrĩrĩ mm. mahĩtũkia mũkanjĩrĩria hau mũkanjĩrĩria hau wanjĩtie nĩguo nĩ makanjia tamu koguo makanjia tamu harĩa mekũhĩtũkĩria watho na tondũ ona Ndeto ya kũingata irigati ĩrarĩ o hau tondũ nao makĩambire magĩtwo magĩkerwo ingata irigati nũ ũmwe ũngĩbinga ndeto ĩno na ndĩrenda ndĩmuongerere tamu inyuĩ mũgũikara mĩaka mũgwanja bunge na inyuĩ na niĩ ndĩ president no mĩaka mũgwanja na inyuĩ senators mũmenye atĩ mũkũrĩhotaga kũ oversight governor ta ũrĩa atĩ governor akoragwo na ward admin o wondi nake senator agakoragwo na mũndũ Wakoseka kĩ? Governor. Koguo nao senator no megũgĩkenio mũno nĩ ndeto ĩyo ya gũkĩ oversight governor tondũ nĩ mekũmenya mbeca nĩ marĩgĩcionaga. Ĩ tondũ Yes. wĩ- wĩ- wĩ- ũyũ ena ward admin nawe wĩna mũndũ waku ta ward admin Yes. equivalent. Mm. Nĩwona rĩu tũmaũndũ twa kũ entice andũ. Mm. No bigger picture nĩ harĩa president ongererwo mĩaka kĩ? Mũgwanja. nĩgetha atwathe mĩaka makĩria ma 20 25 bũrũri ũyũ na inyuĩ ambunge tondũ tũramuonera 18 inyuĩ Inyuĩ mũmenye tĩri wa Gĩkũyũ na Mũmbi ũcio. Kwĩ mũndũ ũrĩkahũkaga niũrũ. Atĩrĩrĩ, harĩa tũkinyĩte mũthuri-rĩ, hena kabere kareragwo andũ aya anini-rĩ, matireciria ũhoro wa thakame ĩrĩa yaitĩkire hĩndĩ ya Mau Mau, ĩrĩa andũ methiũgaga yarĩ ya gũitagĩrĩria wĩyathi ndũkanathiĩ kũngĩ. No nĩkũrokire ciana ici iretwo Gen-Z, irona hena gap. ya wiyathi guthakirwo mm. so kaundu kau ambunge marenda kugeria no kaenje irima bururi uyu ritangithikika ndirakwira ona mugikorwo mwena thigari cigana kana mukorwo mwena ki mutingihota raia Mũtingĩhota. Tondũ nĩwonire mũthũngũ agĩũka na mĩcinga na mũgĩkũyũ akĩhũra mũthũngũ. Rĩu rĩ, tũngĩ advise andũ atĩa tondũ andũ aya nĩo me mbunge na nĩo mena hinya wa wa gũgĩathana kwa ihinda rĩrĩ na nĩndĩiguire makĩhũra gĩthũri makiuga itua rĩrĩa we mũndũ atuaga atuaga nĩ tondũ wa makiri ma andũ marĩa mamũthurire arĩa mamũthurire. Nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha mbĩa ĩno ndĩkarĩe ngana ngwĩri-inĩ ĩĩ mwathani kĩondo gĩite indo. Tondũ rĩu meyongerera mĩaka mũgwanja, thĩna ũrĩa ũgũkorwo bũrũri ũyũ, ũmenye mongerera mĩaka mũgwanja, manjĩrĩrie hau, ũguo nĩ kuuga, na nĩ ndĩratarirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mzee Fulani, aranjĩra Ruto ahotaga gũthaka auma gĩtĩ-inĩ ena eighty five years, angĩkorwo andũ matigũkorwo na ũũgĩ mũingĩ. Ah, ũrĩa tũgwĩka Mm. tũgũikara twĩ vigilant Mm. na twĩre andũ aingĩ Mm. na andũ aitũ tondũ twĩ ihinda rĩrĩa rĩtagwo digital era Yes. atĩ kaũndũ gakiumĩra ũguo andũ nĩ marakorwo makĩmenya Mm. ta rĩu kwĩna andũ me igoti-inĩ makĩ- ma- ma- makĩgeria kũrũgamia ndeto icio cia Adani Mm. na magoti maitũ

a a majaji maitũ na judiciary itũ Mm. ĩtũrorere maũndũ maya tondũ ona inyuĩ tũkahinyĩrĩrio hamwe nginya na ciana cia ciana cianyu niguo true tondũ gũtuĩka ta rĩu twaneana airport mĩaka thaterĩ Mm. ĩthĩ ti ithuĩ tũgakinyĩrio hamwe na ciana citũ yes koguo tũkwĩra andũ aitũ maikare me vigilant mm. magoti-inĩ nĩgetha andũ magathiaga magoti-inĩ Mm. to ona ndeto ĩyo yaimĩra ya ũhoro wa mĩaka mũgwanja Mm. gũthiio magoti-inĩ Yes. na mawakiri andũ aitũ arĩa mathomete ciana Watho. citũ iria cithomete watho Mm. ciĩrutĩre Mm. maheane pro bono services Yes. nĩgetha tũigua kaũndũ tũkamera Mm. tũgathi magoti-inĩ Yes. to naguo nĩ- maũndũ maya nĩ- nĩ mahũthagĩra mbeca nyingĩ mũno Mm. Mm. magĩcoke nao magakĩrora ta ithuĩ tũraria Mm. tũgĩtua kũnyitwo Mm. magatũ Eni. magatũteithia Eh, magatũteithia na twĩna mawakiri mega mũno Mm. na nĩ ngwenda Ah, no nĩ gũcokeria mũndũ gwĩtwo Elisha nĩ ngwenda gũcokeria to ũmwe wĩtagwo njoroge wakiri ũtũteithagia mũno Yeah. rĩrĩa tũgũka kũiyĩrwo Mm. na mawakiri maingĩ a mũgũre Yeah. matũteithagia yes andũ acio maikare me vigilant no na njirũ njirũ nĩ mũndũ na njirũ njirũ nĩ aneanĩte rũrĩrĩ-inĩ Njirũ n- n- ndegwa njirũ nĩ mũndũ ũraruta wĩra mwega mũno Yes. na inyuĩ mũtũteithia ndegwa njirũ a mũite inyuĩ mũrona tũkĩenda kũhinyĩrĩrio mũgathiĩ magoti-inĩ ndeto ta icio cia adani ndeto ta ici cia chief ndeto ici cia ciana citũ kwa abductwo tondũ bũrũri ũyũ nĩ ũritũhire na andũ aya nĩ magũrirwo njoke njarĩrie wananchi na nĩo raiya nĩwe thuraga andũ aya ĩgathura akũrũria magatũra matũrumaga mm. ĩgathura akwenya wa thuku mm. magatũra marumaga andũ mm. rĩu ta kũrũria rĩu ta kũrũria biũ biũ biũ biũ rĩ mm. kũrũria ũcio rĩ kĩrũrĩirwo ta ngaita kamũndũ kararuma andũ ũtukũ na mũthenya mm. acio tondũ tu nĩ mũhe gĩtĩ kĩa mũmbunge kũndũ gũkomanirie atumia matarĩ a mũndũ nũ ũramenya nĩtakoragwo ho A- ahunjia manyuire njohi nĩ nĩwe kũrũria ũũĩ. ũkũmenyaga kũrĩa mbirũ irĩ Arĩa maunĩkire moko nĩwe ũmenyaga We nĩwe maunĩkire ũũĩ. magĩka atĩa. atĩ arĩa Na nĩ makomaga mũmbunge arĩa makomaga ngari-inĩ atĩ makiuma mũgithi ũtukũ nĩwe ũĩ. nĩwe ũĩ Ĩkaĩ- Na nĩ mũmbunge na nĩ mũmbunge ona wĩra raia akamĩrutĩra wĩra na nĩguo gatũndũ kwĩna thĩna mũingĩ gatũndũ north ũngĩthiĩ ũkora gwĩ kũndũ gũtarĩ bara nĩ gatũndũ north Nĩ ga- nĩ gatũndũ north Kũndũ kwĩna thĩna mũingĩ mũno. Ndiũĩ kana nĩ nĩ ũthiĩte kũndũ kũu ũkahungũraga tondũ no ũthiĩ ũkone. Nĩ ndĩronire njamba ĩĩ haha tũkoretwo nayo ĩtagwo GG ndĩramĩra atĩrĩrĩ, nĩ ihũndũraga tondũ no ũthiĩ ngone mũndũ ũyũ rĩ, tũthiũrũrũke itũũra rĩu rĩake constituency ĩyo. Ndũĩ mũndũ ũratũraga haha Nairobi? Wona gũtirĩ ũndũ ũĩ wa Gatũndũ?

Atongoria mũmenye ath- Atĩ mbunge ũcio ta wa mayai, atĩ wa machapo, atĩ wa ma- wa- wa mathambutha. wa makeki Eh, Inyuĩ- Mũndũ ndarĩ ga- ndarĩ gathomo kana ĩnĩ Ona karia. ndarĩ kiugo angĩũria ũngĩrereire mbunge ĩyo tondũ twathoma lesson nene mũno mbunge ya national assembly na mbunge ya senate Mm. rĩrĩa maũndũ maya mararagio Mm.

Eh. hatirĩ ũndũ ũngĩ no ndangĩrũgama aige ũndũ wĩna sense nĩ ũronire we bill ĩgĩtwarwo hau nĩ Sabina Wachage ya kuga arĩmi aitũ ta gũkũ Kabete marĩhio nyeni atĩ thũkũma makarĩhagio atĩ ũgakoragwo na, na, na, na certificate ya pesticide Mm. ũgako maũndũ mogũrũki ma ngoma ma ndaimono na nĩkĩo tugire andũ aya Ta ũrĩa rwĩmbo rwa Kamaru rugĩte, atĩ nĩ makaingĩrwo nĩ ndaimono marĩa mbeca, mwendia tĩri witũ wa Gĩkũyũ na Mũmbi, nĩ makaingĩrwo nĩ ndaimono na nĩcio imũingĩrĩte. Makahũka maniũrũ. Na rĩu matigĩtie gũkahũka maniũrũ. Atĩrĩrĩ, tũkĩrĩkĩrĩria, mũthuri, rũrĩrĩ rwitũ nĩ wega tũrũĩre andũ maikare me hamwe, na andũ matikarũe andũ matigokanĩrĩre atĩ tondũ deputy president nĩ atuĩka kĩdiki twetereire igoti ũrĩa rĩkuga andũ metĩkĩre gũikara me hamwe matikahe chance hiti kũingĩra nyũmba ĩmagayanie. Niĩ ingĩthaitha rũrĩrĩ rwitũ especially rũrũ rwa

tũtaragwo ũndũ ũmwe yes na tũrekei tũnyitane Mm. twanyitana tũcoke tũmenye it is the high time mm. tũgĩe na kĩama gitũ gĩa kĩrĩma exactly kana nĩ jubilee ĩkũrivaivwo tũtikaingĩra ihĩta-inĩ tũtarĩ na kagui gaitũ ka ihĩta tirĩ hĩndĩ tũgathiĩ ihĩta ũthoni Mm, mm. rĩngĩ na macindĩ ciene Eh, tũtikaingĩra tũgĩe kuo kĩama yes Kĩrĩa gĩkaingĩria mbunge. Na mbunge tũgĩthura, tũgathura ambunge mena mũtwe mwega. Yes. Mambunge mangĩrũgama mbunge na marie kiugo. Ta rĩu gũkũ Kabete nĩndĩraigua gũkĩgwetagwetwo, ndĩraigua gũkĩgwetwo andũ, ngaigua Njenga wa Inooro nĩaragwetwo, ngaigua ũguo. Tũkwenda mũndũ ũngĩrũgama mbunge. Yes. Arie. Arie. Ta Njenga ta ũcio wa Inooro, Na- na- na njũrie atĩrĩrĩ Nĩ mũthuri, njiguaga. wa macukuru niĩ ndirĩ ndona ah, mũthenya ona ũmwe tiga hĩndĩ ĩmwe ũrũgamire ka- ka motion karĩ ga tene mũno karĩ ka aini akĩgweta kaũndũ bani na ngũcio nĩko gatũmire ruto amũrora akĩona nĩ arĩti kaũndũ karĩ ka aini ta ndagĩka ta igĩrĩ akĩmũhe eh, parliamentary committee akĩmũhe atuĩke vice chair wa ĩno ya sports Ĩhĩ arĩtie arĩtie mbunge maita matatũ, Eh. rita rĩa mbere rĩarĩ akĩhĩtithio, Eh. na rita rĩngĩ rĩarĩ agĩ vote yes Eh. ũhoro wa finance bill, Oya ĩ. Na he- I vote yes. na he hĩndĩ ĩngĩ akororire mbunge Eh. tondũ na ta rita rĩrĩ rĩa kana ndanaria nĩ kũrũgama arũgamire ehithĩte handũ kĩoro-inĩ. Eh. aithite aria kioro-inĩ mũico oyaga moko igũrũ thiĩ kana wamuonire rĩrĩa kũingata gacagua magĩcoka magĩthiĩ magĩcoka magĩthiĩ ngĩona ĩkĩrĩte ma- mĩwani mbica na gũtũmagĩra mĩwani yatanĩte nguru niĩ nĩkĩo ĩkĩrĩte mĩwani nĩ macicio ma nduma metagwo ma nduma akĩhũra rũhĩa atĩ tondũ president nĩ uga atĩ finance bill ndanatha ngome China nĩ agũithia finance bill na nĩwe augĩte yes ukarigwo atĩrĩrĩ rĩu ũyũ ũngĩciria maũndũ ta marĩa nĩ tũrĩtie mekĩte mũthuri tũtingĩaria ndeto ici Tũti- igĩrĩ. citingĩthira itingĩthira tondũ ĩra andũ aya cina atĩrĩrĩ, mang'ũrĩ ĩra andũ aya kũrĩa wonekaga na ũkĩmere marĩtwa tũtikuga kĩambĩtie hau marĩa ũkĩhũthagĩra from there eh, tũhinge niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Jimmy Kenyatĩ Mhm, kuma Mũgũga mhm, na narũgama kuo gĩtĩ kĩa MCA mhm, kũrĩa ikaga kũigana mhm, ah, thĩinĩ wa Kabete constituency mhm, Ndĩkĩrĩ o mũthuri mwega. Yes. Ngĩĩra. Mm. Na nĩ njĩtĩkagia. Wĩ mũtongoria. Na nĩ ma thengiũ. Na no tũgũthiĩ tũkĩaragia. Nĩguo. Maũndũ marĩa marahutia andũ aitũ. Mm. Mũgũga. Yeah. Kabete. Yeah. Kiambu. Mm. Na Gĩkũyũ gĩothe. Ona bũrũri wothe wa Gĩkũyũ handũ wa Rũma. Yes. tũtingĩaga kwaria Yeah. na tũgũikara tũkĩaragia CMG yes na niĩ ndĩrakena mũno Eh. nĩ kũnjĩta show ĩno nĩgetha tũkĩrunga igĩrĩ nĩguo na show ciaku nĩ tũcioragĩra na igatũkenia mũno thank you tondũ nawe nĩ ũrehaga maũndũ marĩa o andũ marenda kũigua nĩguo ihinda rĩrĩa andũ marenda kũmaigua yes yes

Ĩ arũma, handũ hothe mũrĩ thĩinĩ wa thĩ, mũtigetĩkĩre tũgayũkanio nĩ tondũ wa gĩtĩ kĩa Deputy President, tondũ twagayũkanio kwĩ mũndũ kũachivu goal yake ĩrĩa arendaga. Rekei tũikare twĩ hamwe, tũnyitanĩre, ũrũmwe witũ nĩguo ũtũheaga gũtooria. Mũrimũ rũrũ wahandwo, tũnyitane tũũmunye. Nĩ tũmwendete. Thayũ, thayũ, thayũ. God bless you so much.